Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә изге Коръәни Кәрим китабында әйтә. Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Куллу нафсин заикатул маут. Һәрбер җан иясе үлем татыячак ди. Нигә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үлемне күрәчәк яки үлемне очратачак дип әйтмәгән, ә үлемне татыячак дигән. Чөнки һәрбер адәм баласының үлеменең үз тәме була икән. Бөтен адәм балалары да бу дөньядан бер төрле үлем белән генә китмәячәк. Хәдисләрдән чыгып без беләбез, Аллаһны танып, аңа ышанып, аңа гыйбадәт кылып яшәгән кешенең үлеме белән Аллаһны инкарь итеп яшәгән кешенең үлемендә бик зур аерма бар икән.

үлемне татыячак, ди. Әле яшәгән вакытта, шушы үлем мизгеленә тиклем адәм баласы күз алдына да китерә алмый менә шушы үлемнең тәмен. Ләкин шундый вакыт җитәчәк, кайчан Аллаһ Субхана ва Тәгалә менә шушы үлемнең тәмен татырга бирәчәк адәм баласына. Бик күп кешеләр әйтергә мөмкин, ул Үлемнән соң бернәрсә дә булмый дип. Менә адәм баласы шушы җир йөзендә бирелгән гомерен яши дә, шуннан соң үлә дә, бетте, китте дип әйтәләр. Шулай ук безнең халкыбызда шундый таралган сүз бар бит инде, кем анда барып күргән, Кем аннан кире кайткан әле, дип әйтәләр менә. Ләкин шулай дип әйткән кешеләр, алар үзләрен акылсыз итеп куялар. Чөнки акылы булган кеше барыбер уйланачак. Менә шушы җир йөзендә бар яхшы кешеләр. Кемнәр Аллаһны танып, Аңа гыйбадәт кылып, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, бары тик хәерле, изге гамәлләр генә кылып яшиләр. Шуннан бар икенче төр кешеләр. Кемнәр гомерләре буе золым кылалар, кешеләрне кимсетәләр, урлашалар, гөнаһлар кылалар һәм шулай ук иң куркыныч гөнаһны үз өстенә алалар, ширк кылалар. Менә шушы ике төр кешеләр бер-берсе белән тигез булырмы? Әлбәттә, тигез булмас. Шушыннан гына чыгып без әйтә алабыз, менә шушы ике төр кешеләр үзләренең гомере буе кылып яшәгән гамәлләре өчен Кемдер савабын алачак, ә кемдер җәзасын алачак. Ә теге кешеләр әйтә бит инде, кем анда барып кайткан инде, кем анда күргән инде, яки үлемнән соң бернәрсә дә юк ул дип әйтәләр. Ничек булмасын? Алай булгачтан, сезнең фикерегезчә, без уйларга тиешбез, менә шушы бөтен кешеләр дә, кемнәр изгелек кылып яши һәм кемнәр гомере буе золым кылып яши, алар бертигез була, чөнки үлемнән соң бернәрсә дә юк дип әйтәләр алар. Менә шушы бөтен кешеләр дә изгелек кылган кешеләр савабын да ала алмаячак, ә теге золым кылган кешеләр гөнаһын, шул гөнаһлары өчен җәзасын да алмаячак, аларның фикере буенча. Ләкин бу, акылсыз бәндәләрнең фикере. Акыллы кеше болай уйламый. Акыллы кеше аңлый, Һәр нәрсәнең башы булган шикелле, аның азагы да бар. Нәрсәгә генә игътибар итмә шушы җир йөзендә, бар нәрсә дә кайчандыр барлыкка килгән һәм шул бар нәрсә дә кайчандыр вакыты җитеп юкка чыгачак. Шулай ук җир йөзе булсын. Менә шушы җир шары без яшәгән, кайчандыр Аллаһ Субхана ва Тәгаләне барлыкка китергән һәм шулай ук Аллаһы Тәгалә Безгә аны әйтеп куйган шушы дөнья бетәчәге турында. Аны без бик яхшы беләбез. Адәм баласы да шулай ук. Аңа Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә вакытлыча гомер биргән. Тәү чиратта ул аны юктан бар иткән. Ике күзгә дә күренмәгән күзәнәкләрне очраштырып, шул күзәнәкләрдән кан төене барлыкка китереп, Аны иткә әйләндереп, кире шушы иттән сөякләр үстереп, шул сөякләрне кире ит белән уратып, аны кешегә әйләндергән. Нинди бөек Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә! Һәм шушы кешегә Ул биргән вакытлыча гомер шушы җир йөзендә. Нәрсә өчен? дигән сорау туа. Адәм баласы нәрсә өчен шушы җир йөзендә яши? Һәрбер кешенең менә шушы сорауга үзенең җавабы булачак. Яшәвеңнең максаты нәрсәдә дисәң, 100 кеше 100 төрле җавап бирәчәк. Ләкин бердәнбер генә дөрес яшәү максаты бар икән шушы җир йөзендә. Шул яшәү максатын сайласаң, Син иң бәхетле кеше булачаксың. Бу дөньяда да һәм үлгәннән соң ахирәттә дә. Аллаһ Тәгалә Изге Коръәни Кәрим китабында әйтә, Әз-Зарияәт сүрәсенең 56 нчы аятендә. Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим.

Кыска гына вакытлы булган гомере Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләне танып, Аңа гына ышанып, Аңа гына гыйбадәт кылып, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, Аннан гына ярдәм сорап, Аңа гына өметләнеп үтәргә тиеш икән. Менә шушы чын максат булып тора икән. Менә үзеңнең гомереңдә шушы максатны иң мөһим максат итеп куйсаң,

Менә Аллаһы Тәгалә Үзе Коръәни Кәрим китабында әйтә, Менә шушы үлем дә, яшәү дә барлыкка килде, адәм балаларының кайсысы яхшырак икәнен ачыклар өчен, ди. Шушыннан гына без чыгып әйтәбез, яхшылык кылып яшәгән кешеләр һәм яманлык кылып яшәгән кешеләр бертигез түгел. Изгелек кылган кешеләр үзенең савабын алачак һәм уңышка ирешәчәк. Ә инде явызлык гөнаһ кылган кешеләр, Аллаһны танымаган кешеләр, бик нык куркыныч җәза көтә аларны, Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Һәм инде шулай ук әйтеп китәргә кирәк, менә Аллаһ Тәгалә шушы үлемне тәм белән тоташтырып әйтә. Үлемне сез татыячаксыз, ди. Без беләбез, татып карау ул бер мизгел генә. Менә ризыкны алабыз да, авызга кабып, татып карыйбыз, тиз генә. Шунда тәмен сизәбез бит инде. Тәмен сиздек, булды, аңладык нинди ризык икәнен, ачымы, тәмлеме, баллымы һәм башка, һәм башка. Менә үлем дә шундый бер мизгел генә икән. Адәм баласы үлер хәлдә ятканда Аллаһы Тәгалә аның җанын ала бит инде, күпме бер вакыт үткәч. Менә шушы җанын алу ул бер мизгел икән. Менә шушы җанын алган вакытта теге адәм баласы шушы үлемнең тәмен татый икән. Ә аннан соң җаны чыгып киткәч, без беләбез, барзах тормышы башлана бит инде. Анда инде тәмен генә тату булмый, анда ничек яшәдең, менә шуны тулысынча үзеңдә тоячаксың. Шуның тәэсирен. Тагын бер әйтәбез, үлем ул бер мизгел генә. Ул тиз генә була. татып кына карыйсың аның тәмен. Ә инде барзах тормышына күчкәчтән, анда инде менә нәрсәләр кылып яшәдең, шуның тәэсирен син кыямәт көненә тиклем тоеп ятачаксың. Татып кына карамыйсың, тоеп ятачаксың. Йөз елмы, мең елмы, Аллаһ Субхана ва Тәгалә үзе белүче.